اساں تاں آکھا نا اساں اوں وی آکھا بھئی تو اے کام کر لیکن اوں ہن نہیں مانا دا دس کے تساں دا قصور اساں تے سچ ہے لیکن اساں کر دیتی ہے نا کوئی ٹینشن کیا نہیں ویلکم ٹو بیک ویور میرے پیارے ویورو میرے پیارے سجنوں تے اج ماشاءاللہ سن ڈو ہزار چوی دا سورج پہلا جمعۃ المبارک دے صدقے اج سورج نکل ہے اللہ پارو خیر اج ماشاءاللہ سورج نکل ہے سن سبحان اللہ کیا بات ہے پتہ نہیں سورج ہی بدلاں وچ گم تھی گئے غائب تھی گئے لیکن اج نکل ہے اور السلام علیکم سب دوست احباب سجنا بیلیاں کو سلام تھی گئے سارا پیارا بھرا محبتاں بھرا تے اساں نا سورج کھڑ کے سکیندے کھڑے ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے بڑی پیاری جے خوبصورت جے تے دھوپ انجوائے تھیندی پئی ہے گیٹ اپ ساڈا اوہ ہے لیکن سورج بھاویں نکل ہے تے چلو کوئی گال نی ماشاء اللہ اساں اج سپیشلی جگہ نوی جگہ دے درخت نال ٹیک لا کے اساں آکھیا اساں ولاگ بنا ڈیون شہزاد بھائی کیبن تے بیٹھے روزی روٹی کریندا بیٹھے اللہ پاروں خیر اساں جمعہ دا ٹائم تھی گیا جمعہ پڑھ کے ماشاء اللہ خیر خریت نال عوام اپنے اپنے گھراں کوں چلی گئی ہے سب خیر خریت نال تے اللہ بھرو خیر ہووے ہر مسلمان دی جتھاں وی ہووے تندرست ہووے تساں ڈیکھدے پئے وے ساڈا پیارا جا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا کیونکہ تہاڈے بھراواں دی تہاڈے دوست احباباں دی سپورٹ ہوسی تے ہی اساں کچھ تھیسو نی تاں اساں کچھ نی تھی سکدے لیکن تہاڈی سپورٹ کرنی چاہیدی تساں جتنے وی دوست احباب ساڈے چینل تے نوے آندن پیارا جا ایک لائک کر چھوڑن پیارا جا سبسکرائب کر چھوڑن چینل ساڑا سبسکرائب بن فالو شیئر بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر چھوڑا ہے کیونکہ ہر آن والی نوٹیفیکیشن تو کو پیاری پیاری ملدی راسی سلیم کھو کھیل ہے تے چینل تے تے دعا کرے سو تو ساڑا آج دا ویلوگ پسند آسی بڑا خوبصورت جا پیارا جا سرائیکی کلچر دے پاک ویلیج لائیو دے پیارے پیارے سرائیکی نظارے اساں ہی ہی تو کو ڈکھے سو رہن دے پیچھو اساں درخت نہ ٹیک لائی کھڑے ہیں کیونکہ ساڑا واکر کلا دیا کھڑے واکر کو اساں چھوڑی تے تے درخت نال ٹیک لا کے کھڑے ہویاں خوبصورت جے درخت نال تے باقی آج دا ولاگ وی انہیں دلچسپ تھیون آلا ہے سورج دی وجہ نال ماشاءاللہ سن ڈو ہزار چوی دے وچ پہلا سورج نکل ہے جمعۃ المبارک دا ڈینھ ہے آج تہاکوں جمعہ مبارک ہووے سارے دوست احباباں کوں بڑا پیارا جیہا اور خوبصورت جیہا اور ایویں ساڈے نال جڑے رہسو پیارے پیارے کمنٹ کریسو پیارا پیارا لائک فالو شیئر کریسو تے تہاکوں پیارے پیارے اساں ولاگ ڈکھیسو راندے خوبصورت جے اے دیدے پے اے ساڈا درخت جیہڑا اساں لایا اے بیچارہ گیا تے خشک تھی ہے۔ چلو کوئی گال نہیں اللہ خیر کرے سی تے باقی سارے نال جڑے رہو تاکو پیارے پیارے وی آئی پی خوبصورت جے ویلاگ ڈے سوران دے سرائیکی کلچر دے اگر تاکو ماحول دیکھے نا جڑے رہو سارے نال پیارا جے ماحول تاکو اگر چیک کروینے ویورز ویور سوری میں معذرت خواہ اے ہیں تاکو میں دسنا بھول گیا او جڑا پہلے پہلے ویڈیو دے سٹارٹنگ دے وچ بندہ گال کریندا پیا نا او بے زبان ہے شودا گنگا ہے تے او گالھ کر کے ڈسیندا پئے کہ بھئی اے مسئلہ اے اے ایشو اے اے نی اے توں کیویں تیڈی طبیعت ٹھیک اے سارا کوئی فٹ اے او اے ڈسیندا پئے باقی کوئی ایشو کائنی کہ میں اگے اپنے پیارے جے ویوراں کوں ڈس چھوڑاں کہ او پہلے جیڑا بندہ اسٹارٹنگ دے وچ آئے کیا آدا پیا اے او زبان توں گنگا اے اللہ اوندی زندگی دی خیر کرے بڑا اچھا نائس بندہ اے ساڈا ایتھے نال پڑوسی اے۔ تے میں آکھیا اپݨے پیارے جے ویوراں کوں ݙساں کہ بھئی او کیا آہدا پیا ہے کہ تساں پریشان نہ تھی ونڄے اوں دی زبان کیا ناں گنگا ہے۔ اللہ اوندی زندگی دی خیر کرے لمبی عمر ہوویس خیر ہووے ویور۔ اے ہے ویور ٹرین ݙیدھے پئے وے ناں اے ہے ساݙے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی مال گاڑی ویندی پئی بڑے سلو سلو ویندی پئی ہے ݙیدھے پئے وے بلکل سلو سلو۔

کیا بات ہے بھی وڈے دے پہ وینا اے کافی لمبی ٹرین ہوندی ہے کیونکہ کوئلہ چاہ کے ویندی ہے کوئلہ خالی کر کے لاہور والی سائڈ تو ویندی پئی ہے کراچی اے اندی لاسٹ ہو گئی ہے اندے جڑے اندے ہوندے نا کام کار والے مسافر اندے وچ جڑے ہوندے کام کار چالے چلاون والے کیپر جو بھی ہوندے اے او ہیں لاسٹ والے لاسٹ والے ڈبے وچ تے اتھاں بڑی دور پہنچ گئی ہے چلو ماشاءاللہ خیر ہوے زندگی دی

چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے ہونن ولاگ ویور کوں زیادہ خاص کیا نہیں ہوندے اساں ایں چیز کوں اساں آپ ہی منینے ہیں باقی محبت دیتی کرو ساں کوں تے اساں تاکوں پیارے پیارے ولاگ ڈیندے رہو چھوٹے موٹے جو بھی ان ساڈے کوں ویور ان چیز دے اساں آپ بھی حیران تھینے ہیں کہ بے ولاگ کو ساڈا ایرا خاص کیا نہیں ہوندا تے تہاڈی مہربانی ہے ساڈی ویڈیو واچ کریں دے تا دل تو تہاڈا شکر گزار ہیں ایک ویور اساں ہیں ایک سپیشل پرسنل سپیشل پرسن ہے تے بس دعا کیتی کرو کہ اللہ پاک ساکو صحت دی بادشاہی دے تو پیارے پیارے ولاگ دکھیندے رہو خوبصورت ہے لائٹ چلی گئی ہے تے باقی اللہ پاک خیر اساں کھڑے ہیں کیا بندے یو پی ایس چلدا پہ لائٹاں چلدیاں پئیں اللہ چنگی کرے تھی دعا کیتی کرو

تے باقی اللہ چنگی کریسی تو کو پیارا جہا ولاگ ہی میں ڈکھے سو رہا دے تے ایڈو ماشاءاللہ ساڑا واکر کھڑے تھی تے بکلم اساں آپ خود ہیں دعا ڈیتی کرو اللہ پاک ہر مسلمان دی صحت دی بادشاہی دے خیر و خیر و خیریت ہوے اللہ پاک ہر مسلمان کو تندرستی دے کوئی غلطی کوتا ہی ہوے تے معذرت کھائیں ساڈی ویڈیو واچ کر چھڑا تا دل تو تھوڑا شکر گزار ہو سو تے ویور باسی میں نہ کدی منجن نہیں تھیا کیونکہ تو سردی ہے اور اوں توں بعد دکان دے کم اچ چھوٹا جیہا او کم شم کیتے سے اپنا کم کاج فائنل کیتے سے ہن ویلے تھائیں ہیں انہوں شام پے گیا سا کے ویلاگ بھی تھا اپنے پیارے جے ویوراں کو ڈیونا ساڈے وچ میدان دے جڑے فوجی کھڑن تھے انہاں کو بھی تساں ویڈیو ڈیونی اساں والا اپنا ویڈیو تھیں کمپلیٹ کریں دے پے ہیں تے آج دے ویلاگ نال ساکو معذرت خواں کو ویلاگ اساں خاص بنا نہیں سی سکے تے باقی ساکوں ایہاں محبتاں ڈیندے رہو اپنے نال تاں دل توں تہاڈا شکر گزار ہیں کوئی دوست احباب ساڈا نواں آیا ہوے چینل تے ساڈا چینل سبسکرائب کر گھنسن فالو کریسن شیئر کریسن اور کل انشاءاللہ تعالی کوئی تاکوں پیارا جے ولاگ ڈکھیسوں خوبصورت جے سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائیو دا تے باقی اللہ خیر کرے سی محبتاں سارے نال رکھے ویڈیو سکپ نہ کرے ویڈیو واچ کرے تا دل تو جڑا شکر گزار ہیں کل انشاءاللہ تعالی پیارا جے ایک ولاگ ہیں کہ آسو سرے کی کلچر دا اللہ نگہبان